Cuarpar papa a cuar cuarpa cancernak an nei lo. Cun an nupi le nauin cancer an ngei lo. Hi cu nauin cancer timi cervical cancer timi ah hin a cause a ruang pakhat an telmi cu cuarpar tan lomi khi si. Le cuarpar tan lo pawl cu thaten vare hman nan musual sin thaten na mah na mah nan ka zum lo va ṭhe su Ni hnih hrawng kha ṭawl in va chih tuah manu. An i thumnak kan ṭawl lai ti nan ti sin nan zang ka va thli ku lo. Sono mei va tuah manu. Ana anam duk ho. Anam cu a thurnon pinom cu a sullam cu mah ka chungah khan kan cuar par le zeilo cleanse penis an ti chi ka pa chi ṭha dong par te a nomi te khi mu mah kha kha dahawk a karlak ah khan aa tenhmi a caan caan a van sau deuh lengmang cu semekma an ti semekma timi cu a naang bantuk in ummi cawhnuk kham bantuk ummi hna kha chuahmang cu mah hrimhrim semek kha ma ka dihawk nau in nu ah nu ve a nupi le cancer chuahtertu a si caw cucaah cun nan vale pawl hi si khawh si cun curpa tan dih a ṭha mino zong curpa nan tan dih a ṭha Le hika belte cu atu hi a man fak tuk ṭhe lai ta ka ruah. Laitang hna cu hi hmaichia pawl hi kan tan piak pah ngot hna, kan tan piak pah ngot cang hna. A nu le pa zong an theih, mah kha si. I cu American hong ding zong kha kan kal lai caan ka ti ka tan piak hna anum. American i hong ni pawl kha ka kha si. Maile cu mah kha mah ngan damnak ta zong a ṭha, nupi le ca zong a ṭha. Cuarpar pa cancer, chiaṭha cancer in len zong. Cu cancer um leng meo dah hlit kho lomi cu an ta hlit kho lo mi kan rak ṭawl sai ti lo i aa hlit kho lo i donghnak cu maka chungah semek ma ṭhang ṭhang a donghnak a hma le cancer ah a chuak mi tampi no zan cuarpar cu si kho tawk in tan rak a zum hna u cuarpar tan hau ko vunum ca ṭha lo timi kha van le du mi si kan lawm tuk thawpang ṭha pakhat u matu kha kan indi chairman nih amai kan timi cu le city cun caan kha kan nei ko ti ka si caan kha sau chap khawh a si ti ka si le hleini le cheu tiang khi atu health session ngandamnak kong bihalnak he hleini le cheu tiang kha pehzul khawh si ti si hleini le cheu khan atu constitution kong bihalnak kha um ti lai ti si ka lo mei hleihnih tiang va si eh hleihnih hleihnih cheu tiang ok um, ka pat hoi ai um, si ahcun hleihnih tiang ti hleihnih cheu si lo hleihnih tiang ti si ṭhan cucaah cun biahalnak kha pehzul khawh si i biahalnak nan neih tahchunnak ah ca in ca te zong kan van ṭial i mu nan ka in dir in kut thlir in nan hal ngam lo si ahcun ca te zong kan van ṭial u law van kan pe ko u chairman sinah kan van pe u law kan biahalnak kha Kain keimah nih ka van chim ko lai. Uh, Laimi Laimi pawl hi uh, zu er ram kan phak zong se khazai ka kan kal na po a hin uh, kan ka he nam hi hi kan nam uh, se kan men kan jam si mo zai ruanga da si ti mi hi na kan chim kho hnga maw tiah ka lo ngai naka kha a bipi ngai ve fonmi si i laimi nih mah hi kan ton nga ngaimi si kanam timi hi a sullam cu parnak ah kan ka kan ha thiang tein kan i ṭol ruang a si pakhatnak ah kan hakar lakah sa hna aa tenmi kha ka hakar rawl ko cang tung ti bu ah sa a tlawmpal ah ta an sil ma kha thu bak ko pakhatnak pahnihnak ah na lei maw na ni maw a hma sur ko lai mat a ngei a caan caan na le hna naa seh ko lai lei seh na am ngai kio

a ong le le ki kan rol kan ei nak kan pupi le khap te lu nak a khen tin spin rama sal dem le ma te kha a dek deuh ti ka po le ka bi um mi kan rol dei pol a khu vai kha kalin chua a mang i cu ta cun na kong ah hin a vi tuk mi sala kan ha thiang te tuah kha rak pi tuk a karlak zong kha ṭha te choih piak kha ai pi tuk tiang fai te chiah cun kan ha hani matter lo ding gingivitis mu hani matter lo hau cucun lei te hna matter lo hau kan kam te hna matter lo hau a cheu kha cu ṭhawngsil hna an ngei i ṭhawngsil hna a phin lo ṭhawngsil hna a phin cu cun ka ti nam khomi si Maka bantuk um sual si cun si tha te ei piak ding, si tha te din piak ding mu. Maka pi mi si. Cun a chung lei ka bi a chuak mi ti mi kha maka cu har ngai ve mi si mu. Ika punh mi har ngai ve mi si. Cucaah cun ei pi bik mi cu ti tam deu pi ding tu ti tam deuh pin ding la cu di ne cun a chung lei kan ta dong kha neutralize avan tu tika ava feel tat tika a rim la khu dong kha bi do i a cheu khat cu nungak pol hna khi Thiang tein na tuah ko bu angka nam mi tampi ko lai. Pa zong that tu an nam tampi mah an tuk phun ka se dui ban tuk phun ka spin rama sa that te a rek long po kha cu cha cun ti tampi din kho azum chiu cu chon ai tin kata ngam pa nan nam pa ping mi pe ka si nan ti se cun hoi sin nan chua la ya li screen te na po kha hmawmpiak ta sakpiak ta u mako cun atu le chan ah cun cuya kha ti mi chu sin le cuya kha ti pawl hna kha mu mentol a tel mi pawl kha tampi sama pawl kha hmawmpiak a zum ba nan or fa la bang cun wan tu zong ke or fak tuk le ka mom khlo ma ko yo mu ke ban tuk te kha bi mi si

Zan i hi nai pazei le hrawng thla kan i ah hin kan ciam ma i ṭhat la. Lailei ah khan sau taktak kan it le kan ngandam lem lo. Zuet ah nai pathum pali hna kan it le kan ngandam ngai a cheu nih cun nai pathum ṭhate i ahcun ngandamnak ca a za ko an ti. Ka khat ngakchia ko hnga maw tampi kai lawm. Ih caan hi a biapi ngaite. Vawleicung sibawi leikap nih ih caan timi cu nikatan suimilam pasarih tal i a ṭha ti si. Ngandamnak taktak caah cun. Le asinain atu ah mi tampi cu suimilam pali panga hrawng hna zong it ko tawi tawng it ko le khakha an ngandamnak nih a celhmi cu rian an ṭuan pi chih khawh ko. Zei bantuk pi chih khawh ko. Asinain ka bantuk kha caan sau ca cun ralrin a hau. Eipi cu mitku kha na vuai lo bupi in naa hnek peng i salomei rian na ṭuan ahcun na caah hna cu an dawh te ko lai. A dupat tikah na van tar deuh tikah. Hm. Le cucun tar deuh deuh tikah in mitku a tlawm deuh cang. Kum sawm ruk kum saram hri phak ahcun mitku mit ngil caan cu a tlawm deuh bak cang. Cucu vawleipi nih a kalpimi sireh tabaawahpi nih i cucaah khi bantuk simi zong kha a si khawh si cun an mifim pawl nih an timi le bang cu chun zong ah hin suinah pakhat hrawng te van hngil ta dak la hra ti si chun ah hin suinah pakhat hrawng te na van hngil ta dak si cun nan ngan namnak kha cun nan baatmi zong kha a van hrim ngai la an ti kol nan ton tik nan ba tuk motor ka cu dak te ve a motor mo mi si lo chun mu a thu mi se dak ti minute pakua phara te van hil ta man sa zang a tlung ai chu a pathian sum ne kan piak mi si i chu za chun a tlom tuk i hi chu a si kho chun nan sila tha zan rin don mi nan sung a chun na mit ku vui te de i du le japan pa na ne chun cha tial mi a chun similam panga chung kan i a za ko te tial Japan cu rian ṭuan tuk min si caw sehzung lo ngei min si rian ṭuan tuk te ni sudan panga hrawng a za ko ti asinain American te hna pawl dang ram dang i sibawi pawl an ṭil mi ca kha rel lo law nikhat da ngandamnak sudan pasarih thar i hau dimi kha an ti cio dimi a si a va si ko cun chun ah sudan pakhat hrawng te dak te van hil ta a saupi i tu ṭha ve hoi lo chun na saupi na ngi si cun

Keimah ka an rak ka halmi um i veilei in Central kan President pa nih tunai i na vun chimmi chung i ruahlopi in minung suicide kan i tuahmi kong he pehtlai khan vun ngaih ve a vun halmi Zan ah ṭha tein a it ko nain zingka ah thi cia in an hmuh ti bantuk ruah lo piin a lung a mit i a tlu. A tlu i a lung a fim thai lo. A thi beh ti bantuk hi Malaysia siah USA siah a tam ngai. Mihi zei ruang bik ah dah si? Zeitin dah kan i kham khawh lai timi kha vun hal. Tuan deuh cimmi ah khan a um pah rua ti ka ruah. Le ruah lopi ah a thimi, a ihnak ah a thin ah an phawmi, ka lung a mit i a tlu i thimi an tam ngai taktak ko. A ruang cu, a tam cem a ruang cu phannak ah, vei ah, na lungtuai cawcin kawlhawi kan chim si ma cu si. ischemic heart disease an ti mirang nih kan kan lung hi amah lila thi petu a si ko bua lung nih kan pumpuluk thi a pek ko buan amah lila thi lo nung kho lo cun coronary artery nih amah lila thi pek ve thiri mete nih kan mah thiri mete kha cholesterol ruangah a pi a si cun lung kha thi a hmu ti lo rin a tuan kho lo maka tiah dok thi a si ko A cheukhat cu an paw fak tuk i ka paw fak tuk tiah an rul pafa an re le salo tlawmpal an thi ko. A ruang cu is keep as China pictures a fak ngai khin avan an van tuar. A cheukhat a fak pakhat man tuar lo bak te khan an inak an thu ko. Amana bia kan chim si cu hakha kanmah ka pi ka pi unu hi si na ce unu an ti. Rol chuang ko i choka a chuan pa bantuk thut nan te a thu le Mah te thut hna dah a thi ve lo. Zang dang mo he. Mah to na lung tuai cho chin si. A cheukhat cu thikai ruang ah si. Cu thi a kai mi kha an thari an thuak thari kha a va pem le thi a chuak le thi ne khan an thuak pawl kha a van nen a van nen le thi tam le si ma kha khan dusa tein makhat pi in thi lo dusa tein thi amah belte thi kha a pemmi kha a tam sicun a kuaimi a ngan sicun thi tampi chuak le suimilam chungah thi khawh a si suimilam pakhat pahnih pathum chung thi khawh a si tikai pawl kha an tlu an lungmit a kan thi kho a cheukhat cu zarkhat hna rau nihra hna rau cu hnu an thi a cheukhat cu hrap cheu a thi i duhsah tein an mawngdam ia amah le an an hrap cheu thi kha a lo thai ti lo

ti bantuk khan an um ve i pakhat da bang zam lai bia tluang ram pa udar mung ti mi hna cu ol man hol kho ti lo o dong chuak lo paradise bak si pathian nih azang fa kan tlop an tlop dong nak tin atu bia chim kho ko cang du to kal kho cang ke bantuk ka anum ve mi cu ambulance si ruang khan si atri kyak mi si lo nu ke bantuk num ve ta a ruang cu pakhat nak na lung tu cho chin ruang a si schema di ruang a pati nak hypertension thi kai ruang a chuak pathumnak embolism timi ruang ah khan a chuakmi si timi ka hmuh a khamnak tu cu tuan deuh ka rak chimmi so American role hi a si khawh tawn nan rak ṭhum hna lai butter cheese thah voksa cucun cawsathau arvun ti bantuk hin nan rak sawh hna lai i nan dei hnga ding usa pek ding cu arsa usa nan pek lai

Si. Apa ke ma zong kan hal ve lai. Kan kalom ngai ngai hi ngandam nak le kong na kan chim tiga hin. I keima hal kan tu ngai mi ju American kan pan hua hin lai mi hi kan kum no tein kan sampali pakhat ma hi zerung a big da si di mi hi tlawmpal tein na kan chim khong hama pakhat chu parlo na khata timi a ṭhannak ngeih. Cun kan min hi ngakchia kan si ko na buin kan min a rawk dih hoi. Mah cu American kan phan hoi, mah cu pahnih kan tong. Cun kan min le kan san le kan hale hi zeitindah ni pehtlai i a ṭhannak lei zeinihdah kan siam a ṭha bik lai timi kha tlawmpal tein a kan chim kho ma cu ka duh ngai. Ka lung ngai. Sampar hi baya a ruang tampi um. Keimah hi Pathian nih a ka dawt caah ka sammi samnak si tu tiang ah voikhat man ka tuk lo. Atu samnak si a thu deuh nan ka lo lai. Samnak si lung wa ka thu lo. Pathian nih a ka pekmi um in kum. Ana sual si zong ah samnak si ka tuk hlai lo. Ara ning dei rum ko lai. La Pathian nih a ka dawt. Lin lin zong samnak si a thu bal lo. Pathian nih a kan dawt. Ai pi cu samnak timi sam sam apar timi number one ah ci la kor si. kan pu kan pa pawl kan nu le kan pa le sampar kan si cun sampar fawi bak ci la kor a peninak ah vitamin mu vitamin kha kan chambau sual si cun a bikin vitamin A te na D te na C te na pawl mah kha kha kan da kan chambau si cun sampar fawi kho Cun a si tuk lo nain a sapahmi pakhat cu khuaruah tuk. Khua kan ruat tikah cun kan sambau i hoi ai. Sambau nih a van zul tikah sam kha par fawi tuk. Hmm, cucu eipi ngaimi si. Rethei tuk, khuaruah tuk zongah khan sammi a par kho ve. i mitmawt timi zong hi APZ a si tin kan mit a maw kan mit khua hmu lo timi cu kum le khua zong na lak keimah hi kum sawm li ka phak hlan hi Hakha la cawk a mete ka zan zong ka ria kho ka sak kho som le van tin nu zang a ti lo a kai kai kai vi mai tu na tu za thum pa kum le khua pakhat ngak chia te zong a mo min ve kakhat cu ngakchia te a mawmi cu am na bia zeidah si zanlei mui lai hrawng hna a mawt i zing le chun den ah a hmuh ko si cun vitamin sambau si vitamin A sambau bi si i zing he chun he zan a hmuh lo si mah ngakchia te kha a mit ta lens kan mit mu chungah hin lungvar te Ar nan thah tikah a mit kha vei hmanu a chungah a hak nawnmi te lungvar tem ki aw. Mah khi lens a maw cangmi sa ko. Cu lens zong cu a mawt lawng man se a cheu cu a tlaitu khi um ko. Mah ka tlaitu tin a reng caan ta dor caan khi tin um phung si. Mah ka a tuah khawh lo tikah khan mit mawt khawh a si. I cu ca cun mit hmaan tu na hi maka ruang ca si. Mit hmaan kan tuahmi te nakah. i cun ca a rel tukmi mit a rawk deuh ko ca kan rel deuh tikah mei tangah nitlang tangah mei le mei um lonak kha zanzan ah cun mei hmuh setsai lonak te hna in ca kan rel tikah kan mit hi a mawh khomi si ca a rel tukmi ahcun kha azung se mu tam tikah len siti control tu tu masal pawl kha a week a week ke tha der der i cucun mit mawt khawh a si i cucaah cun mah kha mit mawnak ruang cu si cucun vitamin chambau ruang si cun kum upat tikah tun ti cang bantuk kum upat tikah kan masa tu i mit lei i naf zong tha der masa zong tha der tikah hemtin a chuak khomi a si i kan ha zong cu atu ha zong cu ngakchia dia cu tha lai au pa lai a tar ve lai ha sru kan teu lai kan ve nak ah hnu cun kan ma zong nih no kan pek kan ha zong kha da ve a a beu ko lai kan ha zong a rawk ko lai thianghlim te kan tuar lo ruangah pu kong ne ei lai kan ha rawk ko lai i ha hi a rak bipi tu ha ṭhami an san sa vanian hau ha ha ṭha bakmi bo an san sa ve tikha theih bak ni si i cu ta cun ya ha kong long cu biatak te thin lemnak kha rak zuwa un lo pehtlenak timi tu cu ha ha le sam pehtlenak ti bantuk ha le mit pehtlenak ti nai cu ka cawnmi chungah cun aa tel lo caah mata cun mi tampi nih cun ka ha ka phawi ca ka mit rawk timi nan um ve nain kannih ca kan cawnmi chung an kan cawn an kan chimh bal lo ca ti a chim bak ti bak lo ka vial kan sa ko halo ka ka han pakhat vial nak eh pahnih kan nei okay pakhat pakhat nu pakhat kan chang lai mu hal ka duhmi pahnih te si. Pakhatnak ah hika hin zei bantuk kan cungah damlonak a um zongah sekhan kan kal tikah hin ei le din khi zeitik mana i sum hlah u ti lengmang si na duh popo ka ve ei ko ti si lai tlang ah khin asi ahcun tahchunnak ah pofa khi sisela na hrial ding khi a tam ngai te mi hi zei ruang ah dah si timi pakhat Cun a pahnihnak ah Laimi Malaysia in hika phanmi hi a tam deuh hi cu TV lawng te hi kanmah chungkhar zong hi minung paruk kan si kan zapi tein TV na ngei ti si mah TV hi a zei ruangah dah aa ah kan cungah hin um TV hi zei ruangah dah um a si timi kha TV zawtnak timi hi mah pan hi te te hal ka duhmi si ka lawm naya du po eidin tin chun kan ni ne chun kan thruo um lo american tu chu sebuai pol ne je nam pom ve ti kan thelo ta an ma kong tu kan chim thiam lo kan ni chu kan chim ruang chu pafa ngei mi hna chu ma tak ei bakla ti chu kan khap ko hna A ruang cu paw fahtertu hi hydrochloric acid le pepsin an si. Cu hydrochloric le pepsin cu a pin ngaimi si. Acid cu nan thei ko cu. Kan angki ah acid nih a kan tlak a kangh ko hiyo. Salome a kangh ko cu. I kan phu chungmi hydrochloric acid tu cu sulfuric acid bantuk in a ṭhawng lo nain a pin vemi a si ruangah a mana bia nga a hringmi tir hi dolh sual law na phu chungah tlawmpal thi colh lai. A ruang cu acid nih a thah colh. Pepsi na na bawm nan tha chor khoi si i ma kha acid ummi rolrialnak ca Pathian nih acid a rak chuah te popi nih a chuahter mi kha zu kan din matha kan ei a si cun a va ṭhawng chin a ṭhawnter cu ma kha a ṭhawnter tikah a ṭha ṭhawn tikah cun pafa kha a dam kho ti lo i cucaah rawl hi a sumu kan ti mi si a pafak ta la bang na cun zu ding la kuak zu la ti ko ding la khai ni mom la ko ya la kam pok ei la ma thak ei la alu lu kan chim peng mi si thlan tlang ah hin ni fate ma bia khi ka chim lai mi vialte zu ding hna la kuak zu hna la se ti ko ding la khai ni mom la ti ka

le herh bak ko timi ka mu herh bak ko ro hi tadin hi amna bia kal azomi pa kha dengin di le vaya zongta isin lo bak ko la ya mana ni kal am ro chin chu kal arok rok che mi pa kal phing mi ba kan ba pya chen thi si din chi ka do lo cho thi du mi thi din chi ka lo chu cho chen kan pum chan rol kan nei mi ti kan din vial te hi kan pumca ṭhatnak a tampi ruang ah chiatnak an chuahpi ve caah amah le sainya sainya zawtnak he aa kaih lomi cu kan hlir bak hau ko timi kan in cawnpiak ko hna la mu cu lai tlang tu ning in US tu cu na ka theve lo cun a pahnih nak ah TV mah ka ak halmi ka ṭha tuk a ruang cu hi ka nan rak phak te laimi vialte TV sen chun na ti ka theih TV sen pek na ti bantuk khi mu kan theih mah hi zeidah a si ti si cun keimah ka hmuh ning te cun TV taktak cu nan sala lo ka zumh pek zumh pek ni si TV hi Kawlram chungah nan pe te in tuan pi khan TV khapnak sir vai ka o tuberculin test rak tu si mu TV na ngei ma ngei lo ti mi kha test long si ti lo in TV ka koi se chun di si chun tak na Mah bantuk rachunmi hna pawl kha nan pum chungah hin TB kakuainak khutthalang antibody te kha um ai cu antibody ummi khi ka nan rak phak tikah khan an the si mah kan positive speng ko lai an the hna tikah mah kan TB si nan pek hna si keimah sining lo kan pe na sai hna lo kan pe na sai hna lo ka kha kakuai se chunmi ruangah nan pum chungah antibody a tam ruangah ummi si bak kasi le adi ti simana i ka se boi da za mo tin tim chu american se boi kan man jin na ka se lo me an man phim thiam na bak te nan to ve mi na se le anan ti mi na to kha zul ko se lo me ba kai pimi si lai tlang an tor tv simi chu ti tan te num ve ko ke ban tu kha mette in chawza ni kolrama tv khan kana chun kan rak chunhmi ruang khan cucu kan pum chungah TB khan antibodies ar tam ruang khan chuak mis ko kha thier le minung taksa hi a kailok tiah chimceu kha si tikah khan makhe a kailok taksia cun sei bantuk kan eidin piak a tha lai timi te khe

kan thisen mu kan thisen sernak ca a bawm chan tu si cucaah a bikin thlafa te thichu a ngeimi nu bol rim cu tam dandat kha chute khawh si tanda kha zor khawh si thirdah nan ngei lo si nu bol kha tuya ni thitlawm to nak nan ngei lai i nan rau lai i nan bat a foi lai i nan lung a tor lai i kitikin um khawh si cucaah nu ca rim ahcun tan an bi tuk mi si pum he a teh lo pa tu hi cu tandat hi kan bau tuk lo te ca kan ni cu thi chuak mi an si lo ca nu cu somli kum nga hrong nan thi dong hlan popo cu thi chuak mi nan si caah mah kan pi ngai mi si i cu ta cun vei hi kan teh lo ti cunum mai lo amah belte thin zawtnak te hna a ngei mi te hna pawl kha tandat kan pek chi hna cun an zawtnak kha a zual deuh ti kha theih ding si hmm. cucun tandat a chu te lo bak mi na ka tanda tam tuk kan ngai si kan ei sur si cun kan pum thi kai thim thiam i cu ta cun amin men cun man ding se ve lo phawi ne ngai tandat ei nau chang ti mi pol ne ei ding ti lo mi pong ma te um mi kha chu ei lo te um kha tha ko ti mi ko biang ko lai dang te